U xi ngħidu għal Fabrizio Fab Afro, eh, sorry Faniello. If I had to light the sun in the sky. Jena ħares lejh u nħoss li għandin er meta raħ. Għaxis. Dawk il-barbetti ma joġbin xejn. Ma jina rafx, eh?
ma jina rafx li Fabrizio nimmaġna ilu żmien twil

Fl-1995 jirbaħ il-festival Mike Spiteri b'Keep Me In Mind. Imma tiftakru li Mike kien liebes piġama u mnalla kellu beritta f'rasu? Mike nisbera li no one keeps you in mind. Keep me in mind when you're all alone. Keep me in mind. Bidgor tibqa' ma' Tara hekk. Propja wallpaper dak li kien libes.
Ma nafx rajċ ponytail imma id-drab tal-portieri. Portieri tal-miliet għax id-druna għagħod ma portieri xorta jibqa. It doesn't work for me. Designer kbir kellek. L-istess designer li dizinja l-funtana fuq il-palk. Pero kien jaqbel għax isom ġinin kienu bil-funtana fil-ġem. U bil-funtana fuq il-palk sabiħ. Kulita ħafna. Kulita.
Proset, idejat tajbin. U fin-numru ħamsa insibu fashion disaster kbir, iż-żewġ preżentaturi nisa tal-2005, Moira u Claire. Disasteros totales.
Ara, il-qalziet żammu. Żewġ nisa li m'għandhom bżonn xejn biex isebbaħhom. L-unika ħaġa li tista' tagħmel tipprova tkerrahom. Għat rajtu il-Power Rangers? Flair l-aħmar u li uħar il-blu, u minn iċċert, jekku biex Power Rangers jew Tinky Winky u l-għala tal-teletabis propja. Nilqakom il-koll għal-Festival tal-Kanzunetta Maltija l-Europa 2005!
Star Trek Moment! Georgina u June May verżjoni We are the robots!
Naħseb kien beda moda recycling hawnhekk. Eh? Tal-PVC.
Dak il-materjal biodegradable wara kollox. Dawn riċiklati.
Tiġi The plastic look. Ġorġina, vera, issa ti tuttu raġun fuqa, ti tamel xtamel, ti dem nittinuna mill-gbar, ara. Frosta jonqosu.
Fashion disaster fin numru 3. Fl-1995, Miriam Christine Borg. Miriam kella biss 15 sena, b'xara d-dattat ħafna. Fuq mara ta' 80? Sommija ngħidu li kien hemm xahar ħiereġ minn kull lum kien.
Speechless, biex iġib il-Joseph speechless ċivole. Għalkemm miġbur ix-xagħar, there's a lot of hair. facial hair sweat.
Jien tixxokjawni, eh? Issa Miriam Christine waħda minn nisek għal għandha image sabiħa jien. Ma vera no comment, eh? Kienet għada t-tizviluppa, eh? Kienet għada.
L-età, kemm il-darba, dak li kun, ġibu isbaħ mill-li kien qabel. Kalla bżonna għat t-izbor ċertu affarijiet, eh, u koll.
Fin-numru 2, fl-2002, veru kienet moda zokra barra, imma fuq in-nisa mhux fuq l-irġiel Lawrence Gray.

U sinjuri, in-numru wieħed, bla dubju, l-ar libsa. L-iktar diżastru. Il-libsa li qatt ma rridu deja vu tagħha. Il-libsa ta' Olivia Lewis.
Stereotipata din libsa kważi, Issa dik tat-toilet paper kulħadd qalielha. Ħa ngħidha kif toħroġ bl-Ingliż there's a lot of material there, eh? Użaw ħafna drapp għal dik il-libsa. Ħafna ħafna drapp. Kont se nagħmilha introduzzjoni. Karru trionfali sezzjoni A, eh, eh, deja vu. Imma mbagħad taf x'tista' tħares lejha wkoll. Anki with you.
Taf kif tkun bil-poeżija. Eħe, eh, għana l issa naqa knisja wkoll. Il-kopla mbagħad għandek għandek l-olivja. Issa jew
kienet itwal meta ġarbet. U mbagħad saret Olimpja u l-libsa baqgħet kif kienet. Jew inkella l-libsa b'xi mod jew ieħor flok inxorbu t-twali tilha m'għoġbitni assolutament xejn. Ma nafx eżattament x'kienet l-idea tagħha, però ifhimni, b'diska jien nemmen kultant less is more, that is definitely a big more.